when my how my life take reach like this wetin i dey do for here i go wan go back i say i wan go back to na i wan fit be like say i wan cry now be like say i wan give me one minute Una do- my people na do uh, all of you wey dey come back for my channel say you no be the first time wey you dey reach my channel you welcome back o una wey be say na the first time wey you dey see me be this welcome my name na summer Uh, if you never subscribe make i just remind you say you see that button there wey be red Ehe. press that button so that you go subscribe and after that make you press the bell sign so that anytime wey i upload new video you go get a kpaa notification Ehe. na so some of una don watch my old pidgin english video and una like am so some people dey say ah someone do another one do another one so today i say make i do another one the matter wey i even wan talk e still good say na for pidgin i do am because i wan make be say na we we dey hear wetin i dey talk uh -huh. so wetin i wan talk for this uh, video today na say people wey dey ask me say if people go dey ask me some kind no kind which kind na different different question they dey ask for this youtube different different question but one question wey people dey ask me well well na say how you take enter europe how you take enter the obodo wey you dey so mm -hmm. that question you know i dey like to dey avoid am small small because you know when people dey ask this question if i begin give too much you know say i no fit dey i no no i no fit dey answer that kind question for youtube na me you think am you know i no fit dey answer am you know say as i dey talk to you so many of our people still dey road i no wan put sasa for their garri because as i dey still dey cross dey cross i come here now i come just talk all the whole tori wey dey there you no know say road fit close for some people you no know say some olopa fit go know the way come go dey catch our people for road so i no fit dey talk everything I no fit dey talk everything, but I go still try explain one or two things because people dey ask questions here and there. And I don see say many of our people wey dey ask all these questions, na Naija people wey still dey Naija, they wan find how they go take enter. No be wetin dem dey just broadcast like this, they no dey talk am. Our people still dey road. Our people still dey road. But I go just still give una some kind tori small about my waka, how I take reach where I dey so. Mm-hmm.

They no dey gree tell me. This one go say, ah, tomorrow when I get chance, I go tell you. You know those kind things. Just dey play me like ball like this up and down. They play me like ball up and down. But some people tell me say make you wait, make the real cold don come. When the cold don come, where where we say the road, all the road don full of ice, snow too much. Say Olopa no go dey road too much around that time. You know you can't go cross for night and all this kind thing. Now this one I dey wait for. But as I dey wait, dey wait now, snow no fall. snow no fall wetin i go do me i wan enter you dey hear even reach one point i don wait so tey and i just come tire say make i just give up me i just go back to naija say so maybe no be my destiny say i go go where i dey go maybe god want me i just go back because i just come tire the thing just come tire me i say make i just go back because the place where i dey you know sometimes i'm even the place where i still dey where i dey try to cross road so that i no go get food you know i no go like people wey still help me accommodate me dem still try but no be say dem get money so e no easy dem go dey feed me and i carry small pikin for hand that time you know dem go dey feed me dem go dey feed the small pikin i come dey feel like uh, liability for people hand you know that kind thing they try oh e no easy for for to find somebody wey go even accommodate you they really try you but they no still be say dem get money but they at least they let me stay their place so i come dey feel like burden you know i come dey feel like say i be load for their head you know i come dey abi me i just turn road me i dey go back the day wey i say cross hmm, na n- night middle of the night na i take cross middle of the night na i take cross na even oyibo sef na oyibo person still help me cross you know i no go lie you na very good man no be say na free o i still pay her money but the man good you understand the man na good person even the way he take treat me the way he take dey talk to me the way wey he take help me he really help me explain things for me you understand you know how many sometimes wey some people dey expect and to me i don talk am before say make people dey i no fit be racist person i no fit be tribalistic person for this country wey dey wan chase me comot for school no for never watch my video i go try link my video for description box when they wan chase me comot for university for this country na two benin people na him give borrow me money me i take pay school fees benin people people wey i think say dem go help me no help me Pe- family sef wey i beg make dem help me dem no help me na people wey be say dem no be my family member na dem help me benin people eh middle of the night this man carry me enter road carry me show me road you go come dey tell me make i dey make i hate these people make i hate that people bad people dey everywhere good people dey everywhere you just dey pray make god dey help you to meet better people na you go dey talk make god dey help you na yoruba woman na him receive me for dis country na him come still let me stay her house she come still coach me how i go take waka when you come you go come go uh, uh, wetin dem dey call am you go come go meet the government say you comot for your country say you no wan go back to your country that one another story i no go still go too deep inside all that story you understand so you go notice say you comot for your country you no wan go back to your country but the time wey i take come for night the office wey i suppose to go don close na yoruba woman na him still keep me for her house until the next day

we go leave am enter cold country like this wetin dey pursue us you know say when i talk some people go say ah e too talk e too talk if you really dey think well well you go know say many of the things wey i dey talk na things wey be say dem be koko na all the thing wey i dey always dey a- address for my channel all the matter wey i dey touch left and center na matter wey be say e reach make we dey discuss am some people prefer make we come dey do video say ah see my life as e perfect you know or dey show video be say ah may i show you how to do makeup you know see makeup i no dey do all those kind fancy fancy thing channel wey dey do all that one plenty I want me I dey discuss matter wey dey important but some people no like am na I no go kill myself na wetin dey my mind to talk na I go dey talk for my channel. Come see our people see queue hey I look I look I say hey we comot for our country come dey queue like this for wetin if our country better our people no go dey run like this if our country better okay so you go don plan your story wey you go tell why you comot for your country why you no wan go back to your country you know all those kind thing everybody people dey cook different different story the thing i say as e funny me wey be say i no dey fit keep quiet if i meet somebody i see say you be naija person i wan to dey follow you talk quick quick quick i no know why i know say me i dey like to talk na so i be if i meet people i dey quick follow people talk but some people e like say you know some people no go even wan talk to you they'll just serious in my mind i no know whether maybe they don already cram the story wey they wan talk so they no want distraction because they no wan really focus on the story because you know when some people don cram cram you know the way be say sometimes you go write exam you don cram cram cram cram and you just dey fear say if i open my mouth the answers wey i don say for my brain go comot

you go come sit down another another waiting go see you go first cross the first door when you cross that door you come enter you come sit down to wait so at least you don comot from inside cold you don come inside you still dey wait so they never still reach you na still waiting as we enter we come sit down at least you don comot for cold one of the ladies wey we dey talk since when they come reach her turn come dey cough come dey cough na wetin dey do you e just dey cough dey cough eh

later because they come send us one holding site na for that holding site i come dey ask am say woman wetin come dey make you dey cough like this now she come tell me say ah my sister i say make i cough maybe if i dey cough cough cough they no go too ask me question oyibo people they carry am with ambulance go hospital when they finish for hospital they send am back to the place to go continue when dem finish for hospital dem carry am go back to go continue the questioning oyibo you go fit dodge dem she say to say i know upon say dem make dem just ask their question once and for all Uh, after we finish all the interview dem come carry you go this temporary holding site come see our people i dey talk this part because i wan make we know say our story our story as a as a country see our people grown men and women full everywhere i be one of the youngest people wey me i see for there o i i don that time i think i be twenty-five at he See our people. In the morning, food day. The whole this side, they go give us food. They give us all those one. Nah, eh, they will come give you like maybe like one kind small pocket money like that. Not be say rich anything, but I still just something. Maybe one buy pad or all those kind small money. Then they try you. Oh. Make we talk to them. They try. You go come out in the morning, see Nigerian men. Oh, you know what? We dey waste our people, our people, grown hefty men, come out their country, come sit, come sit down like this. You know, even as a young girl, I dey look at, they say, hey God, what you, what you do our country? See people, see our people. Food today, good now, Igbo, Igbo food, some of their food, no, they let our people really eat. But you no get choice, you go manage am. When you go say, I be African man, I know they eat this one, I know they eat that one. You go eat am, nothing else dey there, nothing else. I say this place where we dey, When we go come die the month our men dey chop eh, you go see egg, bread, everything. You go see Nigerian man go carry like 10 egg and they go chop and finish oh. I say somebody go take eat 10 egg. 10 egg. Our men dey eat, eh, our men dey eat. From there, that temporary holding site, they'll come decide again where they want carry people go. They'll come separate all of us again, go different different place. And so they, they carry us like cattle up and down. I don't mean I'm in a bad way, but why are they talk all this now to show how our country the things wey dem dey do to us in that country dey dey make our people suffer abroad you understand e dey make our people suffer abroad you know if nigeria better our people no go be like this no be only our people dey there people from different different other kind of countries dey still follow come go different different place the same place wey dey carry dem go e be like like container building you know all those kind of different different camp dey carry dem go e do me o dey carry me go very nice place when i say very nice compared to the other places my own na normal house they carry to carry all of us comot us from their main city they dey carry all of us go inside their villages so for these villages some people go far far village my own village wey dey carry me go e no still too far compared to many people i i no go lie you e don tey wey god dey see me through o e don tey wey god dey favour me me dey come carry me go one kind place na very big compound na one village vi- na one village sha but na very big compound for that compound eh, na flat so but the flat get two room so me and my pikin dey one room another woman dey another room with her pikin and then we dey share bathroom we dey share sitting room we dey share kitchen the first place wey dem put me i come say hey god ah thank you o at least dem no put me for bad place because we dey hear story some people go say dem wey dem carry dem go dem no dey happy you know this kind of thing i say god ah thank you o so i dey happy as the manager of the place come carry me go put me inside the room where i go stay as i i dey thank god o say ah dem give me this room o e dey good o you know blah

na from south africa the girl from come na the girl just look me like this if you see wetin look me i don already see for the eye say e no go happen the next thing o e no talk anything to me o the next thing o na the manager come meet me the next day the next day this na night the next day come tell me say he go like to move me na i say why he say nothing he go like to move me another place i say ah wetin happen he say nothing i say okay wetin concern me i, I say okay Not being later. What about fellow Niger, Niger woman? Come they tell me, say the South African girl, say the girl go meet the manager, say, why you go put her with a Niger person? Lie, lie, you know, if you live with Niger person for her life. Lie, lie, me and I must not live for the same place. Wanty, wanty. The girl go the vest. They say the man must come water. Why you go put Nigerian person for in play, for to share place with her? make you dey see o person wey run from her country e come come abroad my fellow black person e say e no want me i no even know say na the reason wey the man move me me i don already move me no be that one be my problem na wetin i go take survive na me i dey think make you dey see wickedness of human beings you run comot for your country you come another country you still dey choose between your own fellow black person e no go fit live with you and the man come move me come go put me with naija person you go make peace for so na so i come dey o we come dey wait o dey wait o hmm my people i suffer. I suffer. If you see me that time, if you see me, if I no be person wey get endurance, I no go dey this country by now. I suffer. Loneliness won't kill me. I don't know anybody. Even some people you still know. Some of them already get family for, for the country. Every day, they will just go out the whole day, come back for night. me i no get where i dey go you know only you go just dey you i no get money i no get anything some people dey this country with me they get money they go dey send i know some people say their husband dey send them money from nigeria you know they just dey swim for money me i no get hey the food wey they dey give out i no fit eat their food i no really like the food i no fit eat their food i no fit even buy wetin i need oh my goodness Dat time I go fit go shop, I go dey look all the things wey dey super, I go dey supermarket, I go dey look all the things wey dey there. I go dey look there night dey say, hey, I for like to buy this one, I for like to buy that one. Ordinary Fanta, I no fit buy Fanta for shop. Fanta I no fit buy. I say I go go shop, I go dey look Fanta. If I still save small small money, I see money buy Fanta. That Fanta eh, I get measuring cup. I get measuring cup wey I dey take drink my Fanta so that e go last me like one week. wetin be fanta i no fit afford am the flat i dey live e dey face the back the window for back the window dey face one bush like this so that i go just dey there go dey look this bush you know e just be like say when my how my life take reach like this wetin i dey do for here i go wan go back i say i wan go back to na i wan fe- be like say i wan cry now be like say i wan give me one minute you know sometimes i go just dey look window i go dey look outside i go dey say wetin dey i i just come na me wetin dey happen to my life which kind life be this which kind life be this i no know anybody i just dey so lonely i go just dey look na just like one kind forest dey the backyard i go just come my life just come tire me Sometimes, that my determination spirit go still kick in and go say, no, you know, I'm a fighter. I don't go through more things than this in my life. I go fit do this. I go fit, I go see they push myself, say, you know, stay, stay, stay, you know, they push myself. Well, after some time, they will let you go rent house outside, you know, so that you go come up for the camp. But many people, they go rent house outside because they get the money, because you go first pay your own rent. You go pay the deposit and the first month rent. Then the government go give you the rent back something the girls dey still do at that time many people their husband send them money from nigeria they go go rent house they go comot for the camp go dey try to get normal life outside me now i no get money to comot for the camp i no fit rent house na so i stay there o i stay there and many people wey you know don comot people dey come dey comot for the camp people dey comot dey dey come dey comot for the camp but wetin i come do na say so somebody come tell me say e get one other state wey far say for that state the government go pay the rent and the deposit by themselves from day one so me wey i know say i no get money na i come say i go go rent for that state so i say i come go rent for that state i come rent house for be say na basement basement i never live for basement for my whole life and i never live for basement since that time for this basement you no dey see window you no dey see anything how you go dey inside ground na only house wey be say the landlord wey i wey i fit rent you know na even some of my friend wey don move go there na there help me rent the house i no see the house they just help me rent am i just travel from the camp i just go enter i go dey look wall na only wall i dey see only wall i no dey even tv sef i no get you know i no get tv i no get anything only me and wall my life just come tire me sometimes i feel dey catch me the way one day wey i come waka for the area i come see say river no far for the area now i say if this place ever flood me inside underground basement see i fit drown inside this place but the thing dey fear me na every time i go dey say god abeg o make if flood no go make flood no go happen if flood ever happen how i go take survive inside ground the only way in and the only way out na the front door and the front door if flood come na that side e go first block so if anything happen how i go take survive if fire ever burn that place i no know where i go take come out I no like that place. If you never leave, for my mind though, it just be like say they bury me inside ground. Only me, you know, only me and small pikin there. I never still get right to walk. I never get right to do anything. I say, na so I go the day. Na so I go the day. It gets some other part of the story where I no really want put for here. You understand? You know, but what I want talk, I just narrate this story to still share. You know, my own case no worse, so some people's story worse. Everybody's story different. You understand? Now my own, I just sit in my share small. But

but before dem i get the paper i no get choice na only the government money you go dey collect na just that government money dey dey i no go lie you dem dey still try at least dem dey give you that time if i go shop go buy things as i dey buy i dey calculate calculate wetin i dey do when i dey go you know say you go put am for till make dem dey scan am as you don reach one place you go say how much uh-huh. okay add this one how much uh-huh. okay add this one sometimes when dem scan oh remove this one e don pass my money you know that kind thing

I just want to share this story to encourage anybody. If you there abroad or if you there abroad or you still there Nigeria, whichever one, just to give you picture of how the thing they happen for this side. And many of our people where they abroad and they talk and some people that they talk out of kini. Now they give them as advice. If you get chance to go do proper school or some kind of training quality to get some kind of qualification to still raise you up small, it's good. e good because you know i no go lie you my salary no bad you understand i no be millionaire o but my salary you know my salary no bad you understand e no easy before i reach where i dey o, i don make video how i take suffer to go do nursing i dey work for weekend i dey go school during the week i go still dey find money because if i no work i no go see money pay my school fees i no go see money pay my minder you understand uh-huh. so e no e be say e too easy but e possible if you determine say you know your heart go strong say i must make am i must make am if you omo naija na how you no go make am eh how you no go make am naija wey hustle plenty no say tell our blood to hustle so no dey believe say you no go make am shey you understand so where i reach today no e no be e no easy as i take waka reach where i dey today but with determination and strong mind nothing wey you no go fit do if i compare my life from when i newly come and i compare am to my as my life be today I no fit lie you, my shit don soft small. You understand? My shit no hard again like before. One thing wey I fit tell you about obodo oyibo na this. for abroad you no need to be ajebota to reach where you dey go you know say for nigeria if your papa no get money una no get connection here you no need uh, to, for abroad go make ajepako ajebota by force wan share this story because many of una really want to hear this part of the story especially those wey still dey nigeria uh, any question wey una get make una ask o if i wan answer i go answer if i no fit answer i no go answer because you know say no be everything dem dey put for internet my advice anybody wan go abroad if you get chance to go make you go they no dey pick money for ground o you understand they no dey pick money for ground you go work your way to reach where you dey where you dey go i no fit lie to anybody you understand some people say ah me i no travel abroad make we stay here until e work if you wan stay nigeria until e work there is no problem na your choice i will i no go ever discourage anybody anything wey you wan do make you do you say you wan comot for naija o i go tell you do as you want my own na say this life wey we dey na once o na once plan your life well decide how you wan do am especially when you get children no leave your children for poverty i don talk am before this life wey we dey so no be choir practice o na once and for all we no dey call two times make you plan your life well make you no regret am anyone wey you be your choice